Îro tîpa ad kurdî zi tîpeke deng dêr a. Kurd a yanî em tev dizanin kurd wextê ku diaxivin bi zûtî diaxivin ji loma gelek tîp têne xwarin çi ji destpêkê bê çi ji dawiya gotinê bê. Ve gotina siwar wek nemûne di ferhenga pehlewî de eswar e bi kurdî îro em dibêjin siwar. Lê mixabin ev

Wek yanî Rikûb il Xeyl. Îro kurdî gotina zimanê gotina siwarî di kurdî de nîn e. Esw ewa digotin eswarî, îro siwarî di kurdî de nîn e. Em digot ne dî bi kar de em dibêjin siwarbûn û siwarkirin. Em tev jî zanin bûn di kurdî de weke lêkera bûnê tê bikaranîn. Timî yanî di di hêla Kirar de tê ya nominatîf yanî timî fe'l ji dehavokê ve divê, di cumlê de divê û siwarkirin kirin jî girêdaya lêkera hebûnê yanî yanî yanî timî biraserek jê re divê jê re dibêjin da yanî akozatîf yan jî biraserek jê re divê mef'ul bîyek jê re divê. Bi rastî ev jî yeke xaleke şaş a, xaleke negatîf a, xaleke neyînî ye ser zimanê kurdî lê em tev jî dizanin îro kurd wekî welat nînin, wekî şarayarî nînin, weka wîzaret nînin, wekî akademîyê kurdî nînin, înstîtûtê kurdî nînin ku ew jî ser zimanê kurdî a bisekinin û zimanê kurdî jî pêş bixin. Îro bi kurdî em ê dibêjin agahî weka marîfe, knowledge, pê zanîn yanî. Ew gotina agahî gotinek pehlewî bû û agahîye jî gotinek dê, pehlewîye gotinek dê jî bi kar tayên digotin agah. Yanî kesê go ha yawiş tişkî çêdibêje gotin agah îro di kurdî de gotina agah nîna ev ji wek nemûna yanî bi hezaran gotin hene em karin ser wana ki yanî em bêjin em bisekinin îro kurdî rastî zimanekî zengîn e ji ber zarabên kurdî gelek in û Ku hijmartiya gelek ya zaravan a dê şêweyeke kêmasî, timîdmêrî şêweyeke derînî û zengîtî di dê zimanê kurdî. Fermo doktor. Gelekî spas mamoste mêrvan, saet xweş. Bes mamoste bes ez Welat welat xemgîn in dîsa indiya elezê wada ebcedî li kurdiyê ma sîsê weratî rastî yanî za pêzanînên ku li gel ma hene yanî ez bi xwe kesek ji wan nakim ser vê mijarê kar kiriya alfabeya ma sîsê weratî pîno şado ma sîsê weratî

Em tev zanîn gotina akra di erebî şaşa em bêjin, gotina kurd rast e, bixwaz min îdes karim bidime xuya kirin. Ew dibêje ev ziman ewna yanî nîşana wa alfabêtê dê xuya kirin, dibêje alfabêteke kurdî hebû sî û heft tîp bûn, sih tîp ji wana ke îro di di fonîtîka zimanê kurdî de hene û sih û heft tîp hene ji wa heft tîpa îro zimanê kurdî de tune ne. Yanî ka wîna şaş bi nivîsan nêyan wîna şaş bi destê xwe çêkirin em nizan rastî çi ye. Ew dibêje min ev ziman min ji vî zimanî sî û du kitêb dî sî û du pirtûk dîtine si sî ji wanakê sih pirtûk ji wanakê Ra'eytu selasîne kîtaban fî Naûs in Hûsa nivîsandiye. Naûs bi zimanê erebî yanî sindoq tê yanî weke sebat em bi kurdî bêjin il Bexdayê û si û du pirtûk ji wanakê jî kane ledeyê kîtabain eydan fî Dîmeşq. Ew dibêje ev pirtûk tevb vê elfebeya kurdî hatine nivîsandin û ev elfebeya yanî ew dibêje kurda timî xwe da xuyakirin bi erebî dinivîse ew dibêje yedda'îl ekrad em wextê ku em bêjin yedda'î bi zimanê erebî, ma tu ev kes ne rastî dibêje em bi tev jî dizanin yanî îro

Soratî Tewratî ez dibêjim Mûsa Tewratî belkî nêrîn em de ez Hûsa dibêjim û demekî ji dema Spas bê lesan. Demekê ji dema yanî kurdê me jî hebûn ew jî bûbûne cihû wek krîstiyana û ji xênî olên kurda ê sereka weke diyanatên weke olên yezdanî Fa, îro ev tenê ev agahî hene û wî dibêjê min bîst û yek sal e nav kurda zimama û min jiyana xwe li nav wan e derbas kirê ta ez fêrî vê alfabetê bûma, fêrî vê zimanê bûma û min ev pirtûk ji zimanê kurdî wergira ne zimanê erebî ji bo ku bibin ji bo ku yanî dinya û jîhan tev mifa û sûde jê wergirê. Paşî wîna pirtûkek çêkiriye navê El Filah El Kurdiye Lê paşî di hezar û heşt sed û pêncah de pê da li methefekê, li muzîkxanekê li Fransayê ew pirtûk ya ku Bûyî bi dest nivîsandiye li wê dê peyda dibe û ser nivîsandiye li Fîlaha li Kurdî ye. Lê dixuyê kes ne dî hatina bi xetê dest gotina Kurdî, yanî îlfîlah elkurdî, kirina îlfîlah elnebatî ya min. Û wîna ew digot, Ez navê min Ibn Wehşî ye elnebatî elkildanî. Ve îro îro wextê ku hûn li ser înternetin bigerînin, di Google de hûn ê mêzin hezar pirtûkane bi navê îlfîlah elnebatî yê. Lê ew bi xwe navê nake îlfîlah elkurdî yê, bo ew ê bi xwe nivîsandiye. Bamna yek ji yanî ev e yek ji tiştin ku hezar tiştê ku bi serê kurda hatin û gelek kultûr û dîroka û û pê zanînên kurda hatiye dizîn. Kurdekî me yê kurdî tirkî heye, pirtûkê du hezar û heştad çêkiriye, tê de yekem belge heye vedigerê dema dema qernê sedsala hefta goz neşaş bû. Ji ber tarîx yan dîrok ser nehatiye nivîsandin lê di nivîsê bi zimanê bi zarava goranî dibêje çawan ereban Yanî malwêraniya Kurda kiriye û çawan pirtûkê wan şewitane. Li gorî ku wê hatiye nivîsandin ew belge ser pişt ji çermekê ser çermekê hatiye nivîsandin. Ew çerm çermekî xifşekî Xizala ye. Hate dîtin sala hezar û heşt sed û pêncah li Silêmaniyê şikeftekê di waşkefta îro ew çerm li mozixaneyeke li Amerîkayê ye. Pirtûk wê ku bixwaze heye ser înternet dikarê ser bixwînî. Ew dibêje du sed û pêncî hezar pirtûk ê deverên kurdî wê ku girêday dema pehlewîya û kultûr û kurda û dîalên kurdî ê kevin û zimanê kurdî tev tev hatin şewitadin gava ereb derbasî deverê bûn. Bi taybetî nêrîna min de ewna diaxivê ser dema Umar bin Xetam ku ez ne şaş bim yanî wextê ku Îyad bin Ghenem Hat û ew dever bin destê xwe kirin kontrol. Gulam tev zanin yanî paytexta Pahlawi ye şeş sed û pêncî û yek hate heraftin, hate hilawşandin. Di şerê Qadsiyê de şeş sed û sî û şeş de yanî baş dever misilmane bin destê xwe girtin lê ne bi timamî kete bin destê wan a kê de şeş sed û pêncî û yek bi timamî kete bin destê wan de va ev belge ser wê demê diaxivê. Spas mamosta. Kerem ke doktor. Nîvan em em em em mecalê ji were bîne hûn pirsê xwe bikin. Bes em na programa xwe tije bikin, talî pirsê wê wana derkevin pirsê xwe bikine. Em mamosta Mîrvan niha ser nakokî siyasî çî dibin dibê wan Îranî ne wan ji Îranê hatine û tiştan. Zimanê Kurdî û zimanê Îranî û miletê Kurd û Îranî miletekî cida ye? Çi eleqe di navbera me û Îraniyê de heye? Ne, zimanê kurdî, miletê kurd ne miletekî cuda ye. Miletê kurd miletekî îranî ye. Netewa kurdî netewateke netewayeke îranî ye, netewayeke arî ye heger rastiyan bêjin. Faris jî netewayeke arî ye, netewayeke îranî ye. Bilûçî jî netewayeke arî ye û îranî ye. Îro wek nemûne zimanê ê fermî li Efganistan îro zimanekî efganî nîne. Îro zimanê fermî li Efganistan farisî dibêjin ereb lê ew xwe ziman navîn nake. Derî ye û zimanê derî koka zimanê farisîye ye ku li Îranê îro tê biaxiftin. Wextê ku îro ez keseka ez geleka yanî ji efgana nas dikim ê ku wextê ku